Salut! An häerzlech wëllkomm bei Lux Blade Play!
Wat wär den Action Adventure ouni Lara Croft? Den Hack and Slash ouni Bayonetta? De Master Chief ouni säi Cortana?
Nëmmen hallef esou gutt! An well et bei eis keng hallef Saache ginn, gëtt et haut nëmme fir iech déi voll Portioun Fraepower!
Jo, firwat d'Stella Blade schonn am Virfeld esou vill op sech opmierksam gemaach huet, wësse mer warscheinlech alleguerten. Ass et well et scho deen zweeten décke Souls-like ass deen aus Südkorea kënnt an dobäi fantastesch ausgesäit?
Bon, ob Stellar Blade allerdéngs méi ze bidden huet wéi just state of the art Titen an Ärsch Grafik, dat verroden mir iech elo. Vergiesst Cosplays net! A gäil Cosplay.
Wuel net just ech war leschte Mäerz nawell iwwerrascht, wéi scheinbar aus heiterem Himmel eng spillbar Demo fir en neien Action-Schnetzler opgetaucht war, an där een als Model an engem hautengen Kostüm an engem dystopesche Setting op allerlee absurd an eekleg Monstruositéiten trëfft. An nach méi iwwerrascht war ech, wéi et geheescht huet, dës komplett nei IP géif schonn ee Mount duerno ënner dem Numm Stellar Blade erauskommen. Dës Iwwerraschung verdanke mer dem koreanesche Studio Shift Up, dee bis elo just Mobile Games erausbruet huet a mat Stellar Blade säin éischte méi ambitionéisen Titel um Start huet, wann och bis elo mol just fir d'PS5. Ech als éiwegen Amateur vu Third-Person Hack and Slay war do natierlech direkt vuewelzeg. a wousst dat ech dëst Spill misst probéieren. Wat kann ech zur Story soen? Do ass ufanks iwwerhaapt näischt kloer, wann een direkt an d'Action geheit gëtt. D'Joer ass 2100 an eppes. D'Eve, eis Protagonistin, lant mat engem Kampfgeschwader vu schwäertschwéngenden Topmodels op der Äerd, déi vu komeschen a groteske Monsteren iwwerrannt gouf. Seng Missioun ass et dës sougenannte Naytibas auszerotten an d'Äerd fir d'Mënschen zeréckzegewannen, déi an eng Weltraumkolonie geflücht sinn. Dat geet allerdéngs gewalteg schif a scho kuerz no senger Landung ass d'Eve dat eenzegt Iwwerliewend vum Trupp. Och hatt hätt et erwëscht, wann net grad am richtege Moment de mysteriéisen Adam zur Rettung komm wär. Steets pflichtbewosst, léisst Diefsüchteg dëse Réckschlag net vu senger Missioun ofbréngen an ass bereet, noutfalls alleng, d'Welt no de sougenannten Alpha-Naytibas ze duerchsichen. Gutt, datt den Adam him bei der Sich hëllefe wëll, wann hatt dofir Energiequelle fir déi Mënsche sécherstellt, déi net vun der Äerd flüchte konnten. Dobäi léiert eis Heldin net just nei Leit kennen, mee kënnt och lues a lues der Geschicht vun der Welt op d'Spuer, déi am Krich mat de Monstere verluer goung. Deen een oder anere wäert bei dëse Biller an dëser Geschicht vläit un Nier Automata denken. An datt de Setting an d'Themen esou änlech sinn, ass och keen Zoufall. D'Maacher hunn dëst Spill als eng Inspiratioun genannt. Souguer den esoteresche Soundtrack, deen et iergendwéi packt, mir och a stonnelaanger Endlosschläif net op de Sak ze goen, erënnert staark un den héich gelueften a charakteristesche Sounddesign vun Nier. Spilleresch geet Stellar Blade allerdéngs eng aner Richtung. Fréi schonn gouf Stellar Blade mat Wierder wéi Souls-like beschriwwen, mee ausser datt d'Spill net grad einfach ass a verlaangt d'Géigner ze studéieren a sech hir Beweegungen ze mierken, passt dëse Label net wierklech. Ok, deng Heelmëttele ginn och nach bei all entdeckter Raststätt opgefëllt an du kanns Ofkierzunge fräischalten, mee et gëtt keen Ausdauerbalken, héchstens.

Souguer en zäitlech begrenzte Super-Modus gëtt méi spéit am Spill fräigeschalt. Stellar Blade bitt allerdéngs net den techneschen Déifgang an déi stylesch Vilfalt vun deene Spiller. Dat gëtt duerch Fokus op Paréieren an Ausweichen à la Sekiro kompenséiert. Effektiv si gutt Reflexer an Opmierksamkeet gefrot, fir richteg op déi verschidden Zorte vun Ugrëffer ze reagéieren. Wéini paréieren a wéini besser ausweichen? An dobäi net de grad grousszügegen Timing vum Spill treffen, wëll definitiv geübt sinn. Zum Gléck kann an de Skill Trees all fräischaltbar Attack oder Konter sou laang geübt gi bis et sëtzt, an dat war op mannst mir och heiansdo immens hëllefräich. Ofgeronnt gëtt de Kampf mat diverse Schosswaffen, déi méi spéit am Spill fräigeschalt ginn.

Feelt et net un Ofwiesslung? Et gi souguer Passagen a monsterverseuchte Forschungsstatioune wou d'Eve just seng Schosswaffe benotze kann. Vläit eng Hommage un Dead Space? Oh, an natierlech wär keen asiatescht Videospill komplett ouni en Aangel-Minigame. Muss dohanne wuel gesetzt sinn, datt e Spill eréischt dierf Release gi wann en Aangel-Minigame dran ass. Beware the hooks!

Siefen dat Händler, suspekt Infodealer oder souguer de wahrscheinlech eenzege Coiffer an der ganzer Postapokalyps. Fir all déi léif Leit kann een dann natierlech Niewemissiounen erleedegen. An uewendrop gëtt et nach e Quest-Tableau mat weideren Aufgabe vun anonymme Clienten. Domat verbonne sinn hallef-oppe Maps ewéi eng Wüst oder Ödland, wou ee sech och mat allerlee Sammelkram d'Zäit verdreiwe kann. Zum Gléck huet déi fir esou Saachen ëmmer dem Adam seng Drohn dobäi, déi säin Ëmfeld scanne kann an domat net just Items erkennt, mee och Géigner an der Géigend markéiert. A well déi gären hannert Ecken an zouenen Diere laueren, ass dat extra hëllefräich. Grafesch ass Stellar Blade e relativ schéint Spill, huet awer seng Ecken a Kanten. De Mix aus dystopescher Welt a Monster-Horror, mat futuristeschen Elementer a cyberpunkesche Character Designs, gëtt dem Spill säi Charme. Technesch losse sech nach Onpropperheeten erkennen, wéi déi hakeleg Animatioune bei ville Cutscene-Gespréicher, déi den Androck maachen, d'Figuren hätten Zuckungen. Mat just ganz e puer negligabele Bugs kann ech awer behaapten, datt Stellar Blade esou funktionéiert, wéi et soll. Zum Schluss muss ech awer nach den Elefant am Raum uschwätzen. Et ass onkloer, ob d'Monsterattack Mënschen esou kal erwëscht huet, datt se kuerzfristeg just hir Sexbots op Kampfmodus ëmschalte konnten, oder ob déi noutgäilsten R&D-Abteilung ever responsabel ass fir den Design vum Eve a senge Matstreiderinnen. Och ass ufanks onkloer, ob se iwwerhaapt Roboter sinn. Mënsche si se mat hire kierperleche Fäegkeeten a Skills, déi se sech als. Plug-ins a passend Slots am Kierper stieche kënne jiddefalls net. Mee eppes si se definitiv, Fanservice. Scho virum Release huet Stellar Blade wuel am meeschten Opmierksamkeet krut duerch d'Diskussiounen ronderëm d'Hypersexualiséierung vu senger Spillfigur an ugekënnegt Zensur vu verschiddene Kostümer. Effektiv iwwerloossen e gudden Deel vun de ville fräischaltbare Kostümer näischt der Fantasie. Vun den Talleken, déi scho beim Ukucke wéi dinn, an den Jiggle-Physics guer net ze schwätzen. De Fanservice ass absolut in your face. Mee Fakt ass och, datt Stellar Blade dat absolut net briicht, fir interessant ze sinn.

Wee gutt opgepasst huet, deem ass vläit opgefall, datt an dëser Review immens oft d'Nimm vun anere Spiller gefall sinn. Tatsächlech konnt ech all déi Vergläicher mat anere Videospiller net ëmgoen, well ënnert dem Stréch ass Stellar Blade e Paradebeispill fir de Motto, besser gutt kopéiert ewéi schlecht erfonnt. All seng Spillelementer huet ee scho mol esou an anere Videospiller gesinn. An ofschléissend géif ech Stellar Blade als Bayonetta-Sekiro-Kombi an engem Nier Automata-Kostüm beschreiwen. Ween awer elo mengt, d'Spill hätt doduerch nieft sengem Fanservice keng Identitéit, deem soen ech, datt déi gelonge Kombinatioun vu vertraute Spillelementer mat engem stëmmege Setting an zimmlech propperer Presentatioun dësem Spill seng eege Perséinlechkeet gëtt. Shift Up huet sech hir säin éischte Konsoulentitel vill Méi ginn a gutt Aarbecht ofgeliwwert an ech si gespaant wat dëse Studio als nächst wëlles huet.
Schwätz iwwer Hellblade, du kanns dat net, du verléiers dech, nee du weess däin Text, et ass net deng Aufgab. Ech wëll erëm Stellar Blade Jo, alles ok.
Hellbait 2 ass eraus. Dëst Joer koum dann endlech de laang erseeten zweeten Deel vun Hellblade eraus. Ech ginn zou, ech hunn den éischten Deel och réischt dëst Joer gespillt, mee esou konnt ech béid Deeler hannerenee spillen. Mir empfeelen och definitiv den éischten Deel fir d'éischt ze spillen, och wann een am zweeten Deel e bëssen eppes vun der Story gewuer gëtt. ass et besser fir Zenoa an seng Skills an Background Story natierlech kennen ze léieren. Véier Joer laang huet Ninja Theory un deem heiten Deel geschafft an et muss ee soe wéi et ass, et gesäit een direkt wéi vill Effort se an dat Spill ragestach hunn. Deen éischten Deel war fir säi Genre scho wierklech gutt an intens, mee den zweeten Deel, Leet nach eng Schëpp drop. D'Grafik huet sech em wäiten verbessert. Normalerweis sinn ech ee vun deene Gamer wou wierklech selten op d'Grafik kuckt, mee bei Hellblade 2 war se einfach fantastesch an ech muss dat einfach gesot hunn. D'Spill iwwerzeegt awer net nëmmen an der Grafik, mee och wéi fléissend et leeft. An domadder mengen ech mol net onbedingt d'Performance, déi natierlech och gutt ass, mee tëschent dem actual Gameplay an enger Cutscene, Ee Moment ass een nach an enger Cutscene an deen anere kann een einfach am Spill weidermaachen. Et kritt een deelweis guer net mat esou, ah ech ka rëm weiderspillen. Et mierkt een einfach keen Ënnerscheed an dat huet mech immens beandrockt. D'Spill huet ongeféier eng Dauer vu 7 Stonnen, wat een vläit kéint als wéineg empfannen, well et huet puer Stonne manner wéi den éischten Deel. Mee et muss een awer och soe wéi et ass, Hellblade ass net fir jiddwereen ee Spill wou een einfach kann un engem Stéck duerchzocken. Déi wou Senua's Sacrifice kennen wëssen dass een och fir den zweeten Deel fir déi ganz Experience ze kréien am beschte mat Kopfhörer soll spillen an dat a Kombi mat där Story an dem gudde Gameplay dass einfach deelweis ze intens. Hei ass d'Story dann och e bëssen anescht wéi an deem éischten Deel. Hei kënnt Senua als Slave op eng Insel un, déi vun Giants kontrolléiert a bedrot gëtt. Hatt fënnt eraus, dass hatt als eenzeg de Leit an den Giants hëllefe kann, mee sech selwer stierzt et ëmmer méi an d'Donkelheet. Ech wëll awer och net ze vill vun der Story schwätzen, d'Spill ass relativ kuerz an ech wëll definitiv näischt spoileren. Och an dësem Deel ginn et rëm Collectibles ze sichen, wéi Lorestangir, hoffentlech net richteg ausgeschwat, beziéungsweis d'Runen an Hidden Stone Faces. Et huet een natierlech och rëm Rätsel ze léisen, Runen ze matchen. Visions an Halluzinatiounen ze iwwerstoen. Along the way léiert Senua dräi Leit kennen, déi him bei senger Quest hëllefen, sou dass et am Géigesaz zum éischten Deel net ganz eleng ënnerwee ass. A wann een d'Spill bis eng Kéier ganz duerch huet, kann een d'Story nach eng Kéier spillen an et héiert een d'Gedanke vun de Companions am Hannergrond. Ech perséinlech fannen, dass se an dësem Deel manner Rätsel haten, Déi wou dra waren, waren déck gutt, mee hei hu se sech effektiv méi op d'Story an op den Duerchlaf konzentréiert. Et huet een e puer nei Saachen ze entdecken, mee am Groussen a Ganzen, wann een de Penzrip vu Senua's Sacrifice kennt, weess een mat wat een ze rechnen huet an och wat een ze maachen huet. Wat et definitiv net schlecht mécht, mee et ass een halt e bësse manner geflasht vum Gameplay, well een et scho kennt. Mee dat heescht net, dass se keng nei Saachen dobäi gemaach hunn. Ech hunn och fonnt, dass d'Kämpf e bësse méi schwéier waren. Och an dësem Deel kämpft een haaptsächlech am Prinzip vum Paréieren an do ass mer och direkt opgefall, dass et mir bei Senua's Sacrifice vill méi einfach gefall ass. Mee hei bei Senua's Saga waren d'Kämpf immens gutt duergestallt mat verschidde Combos, wou ee konnt maachen. de Géigner huet net ëmmer rëm déi selwecht Attack gemaach, etc. D'Kämpf waren immens ofwiesslungsräich an dat huet mer déck gutt gefall.
Ganz éierlech, Wisou maan ech dat iwwerhaapt? Wat soll meng Motivatioun sinn?
Dir kennt dat och, Kämpfen mécht ouni déi richteg Musek einfach net dee richtege Spaass. Déi dausendst generic Fantasy Mucke, iergendwann rappt dat einfach net méi. Dofir presentéiere mär iech elo fir de Schnetzler vu muer Hellphones, fir dat Gemetzels och erëm richteg Laun mécht.
D'Spill war zimmlech kuerz gehalen, mee fir de Genre u Spill hunn ech et perséinlech genau richteg fonnt. Ninja Theory huet et wierklech gutt hikrut mat engem Prinzip wou een am Fong scho kennt, awer rëm ze iwwerraschen. Nodeems ee fäerdeg ass mam Spill kann ee sech dann och hei erëm Behind the Scenes ukucken. An ech kann dat just empfeelen. Et ass faszinant, wéi si déi Spiller einfach kreéiert hunn a mat wéi vill Leit se zesummegeschafft hunn, fir genau dat widderzespigelen, wat d'Senua huet a wat hatt gesäit a wat hatt héiert. Mäi Fazit ass, och wann mech Hellblade I komplett vun dem Prinzip vum Spill déck geflasht krut, hat ech bei Hellblade ii awer och sou Momenter, well et einfach immens gutt gemeet ass, d'Story ass einfach déck gutt an ech muss zouginn am zweeten Deel sinn ech Oft erschreckt bei engem bestëmmten Deel vum Gameplay. Ech hu fonnt de Schluss koum bëssen abrupt, mee et kéint mech absolut net esou vill stéieren, datt ech iwwerhaapt eppes kéint schleches iwwert dat Spill soen. Et huet souguer Potenzial fir Game of the Year dëst Joer, dofir sidd gespaant.
Ah jo, wou wiere mer dann nëmmen ouni eis Fraen? Och eise Buttik hei géif nëmmen zu engem Véierel esou gutt lafen ouni si. Wann iwwerhaapt. An dofir soe mer vu ganzem Häerzen nach eng Kéier Merci, dass et iech all gëtt. An da soe mir.